ийэ тыл сипсиирин истэбин айылҕам уһуктар кэмигэр сарсыардалааспар киирэммин сииктээх от устунан хаамарбар ийэ тыл сипсиирин истэбин алаа чараҥар тиийиммин аар хатыҥ суугунас тыаһыгар ур уйдаран дьаайбарай кэмнэрбэр Ийэ тыл сипсиирин истибин, сибэкки күн диэкки тардыһан, нуоҕайар, нустайар кэмигэр алааспар күлэйдии сылдьынным. Ийэ тыл сипсиэрин истибин, уу чуумпу нуһаран киэһэҕэ алааһым көлүкэ күөлүгэр ый уотун одуулуур кэмнэрбит. Ийэ тыл сипсиэрин истибин, алааһым алыптаах түүнүгэр иэйиибин сурукка тиһиммин хоһооммун хоһуйар кэмнэриттэн ийэ тыл сипсиирин истибин. Үтүө киэһэ буолуохтун YouTube канал нөҥүө көрөөччүлэр. Бу алтынньы билдэрин курдук аҕам саастаах декабрьынан саҕаланар. Ону сэргэ аан дойдуга ырыа күнэ. Күндү биир дойдулаахтарбытын, ыалдьыттарбытын, көрөөччүлэрбитин, эдьиийдэрбитин убайдарбытын, эһээлэрбитин эбээлэрбитин, бука барыкытын аҕам саастаахтар декадалара саҕаламмытынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Бүгүн биһиги «Мин сааһым, мин баайым» диэн уруһуйдукпутугар ыалдьыттыы кэллэ биһиги биир дойдулаахпыт, хоһоонньут Маргарита Егорова. Маргарита Айгуровна туһунан кылгастык билиһиннэрдэххэ, тыһыынча тоҕус сүүс биэс аналта сыллаахха Маалта иһэлинитигэр уон оҕолоох ыалга үһүс оҕонньон төрөөбүтэ. Орто үөрэхтэнтэн икки сыл производствоҕа үлэлээн баран, Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын техникугар луговод агроном идэтин баһылаабыта. Үөрэх кэнниттэн Эргээйи совхоз Кутанатааҕы халаатыгар ферма биригэдьииринэн, Төһөөччү тоҕус сүүс аҕа уон биир сыллаахха Чукарцев-Коска фирмабай бригадирынан ананан үлэлии кэлбитэ. Манна кэлэн сүрэҕин аҥарын, аналын көрсөн Чукарцев-Кос биир тутаах үлэһит уолун Валентин Семенович Егоровы көрсөн ыал буолан үс кыыс, икки уол оҕону төрөтөн, дьиэ-уот төрүнэн, сүөһү-ас ииттэн билигин нэһилиэк биир ытыктынар кырдьаҕас ыала. Маргарита олоххо сүрдээх көхтөөх, көрүүлээх. Уус Ырансыбадитинска солбуллубат кыттааччы, мэлдьи сыаҥкаһыт, тиэкис суруйааччы буолар. Онтон бу кэлин кэмнэргэ айар кут абылаҥар ылларан элбэх дьону сэҥээрдэр хоһооннору суруйда. Билигин ол туһунан биһиги кыратык Маргариталыын кэпсэтиэхпит. Үтүө киэһэ, Маргарита Егоровна! Наадьа киэһэннэ. Аха, эн биһикки кэсэтиибитин саҕалыахха. Эн бу хаһааҥҥыттан хоһоон суруйар буолбуккунуй? Оттон мин оҕо сылдьан оскуолаҕа даҕаны туох да дьарыгым суох этэ. Ортото үөрэммитим, ортото кыдьыбытым. Онтон ити бу аҕабым биир сыллааҕы манна үлэлии кэлэн бараммын дьэ самодеятельнай бу туохтарга бэрэбиэркэлэргэ кыттыһан киирэн барбытым. Оннотон бэйэм аҕардахпыттан аһара көрүдүөс, аһара дьээбэҕэ тиллэр этим уоннатан биһиги дьиэ кэргэн бары аҕам эҥин барыһыан каһыт этилэр. Онто концертка мэлдьи кыттааччы. Инньэ гынан то туора баардааҕым буолуо, ол иһин манна ол дьэ кэлэммин сыаҥкалар концертарга сыаҥкаҕа үөрэтим. Онтон устунан аны ити бэйэм дьэнкуо мэҥим буолбутум. Оннун эниэбит дьоммун эмиэ биһиги ренкомнар кэлсиэр көрдөрөөччүбүт онно дьэ аны ол сыанкаларбын бэйэм суруйар буолбутум уонна монолог ааҕар буолбутум эмиэ бэйэм суруйаммын. Оннук дьон баран эмиэ ити бэйэм били ыырбыттан наһаа ырааппаккабын анна класниктарбын кытта аһара мустар көхтөөхтүк өйдөр этибит онно ол

Бастакы хоһоонноохпун, онтон Хаҕылаан Дьабарфытын. Аа маҥнайгы хоһооҥҥун туох иэйии эйигин бүтүрүйэн дуу, угуйан дуу суруйбуккунуй? Аа маҥнайгы хоһооммун буоллаҕына, хайдах уруйбуппун ньотойо саныыбын. Киэһээҥи чай кэнниттэн хороҕор ыйга биирдэбит бодургаларбар үлэлии барааччым. Оны то ли Гурунняга, то ли Альбинага, то ли Лубаға ғыджам бараммын киһи қойутаан дьиэбэ кэлэн истим. Ытыс таһынаргас қарыңа уонна үчүгэй баҕайы туоттар бааллар сулустар тыган тураллар. Оны уу дьэ буннаһаада үчүгэй баҕайы дии диэммин дьэ Хайаатым. Ол сулустар тустарынан хоһоон суруйуохха баар эбит. Оо, дьэ сулустар наһаа да ырааххыт, миэхэ да чугаһаабаккыт, мин куоттарбыт ыраһанаан курдуккут диэн. Дьэ оҕордук дьэ ол бу ким гуруҥалаахпыттан дуу, Любалаахпыттан да пэни дьиэбэр дылы дьэ халлааммын маныы-маныыбын ол хоһоон тыллара киирэн барбыттара.

Мин бэйэм былаана ото киһиэхэ барытыгар буолбатыр аһына баар дибэт да баҕаһына аа буолбата мин бэйэм били бу сыаҥкаҕа эҥин оонньуур буоламманаммын улахан туабыт хотя бы народный театрга артыыстаабытым буоллар диэн баҕаһынаалаахпын билиҥҥэ дылы баҕаһынаалаах этим куоттардым онтубун диэммин Олахха наһаа куоттардым диэбэт этим буолан баран диммир мин онно тиийбэппин билэр буоллаам. Бу манна холур народно театрыгыа, ханна да үөрэҕиэ араары артыста баран хаалбаппын, барта чуоккай буолла. Ол иһин дьэ ол хоһоонум туһунан онтон дьиэбэр тиийэн бараммын аны ол түүн дьэ он туһунан ыһан бу бил уустарбынан ыганы куруйбу хоһоонум. Туолбат ыра санаалар кынаттанан көппүттэр. Өндөл халлаан анныгар уоттаах сулус буолбуттар. чыпчыҥнаһа умайан, ымсыырдаллар ырааттан, тымныы сытыы уотунан тамнааттаһа оонньууллар. Чаҕылыҥнас сулустар сиргэ тиийэн кэлбэттэр, туолбат ыра санаалар туттарбаттар ырааттар. Ситтэрбэтэх ыраҕын уол сиэним ситиэҕэ, куотан хаалбыт баҕабын кыыс сиэним тутуоҕа.

Мин хаамай ото били бастаан хаалырбар хоһоон суруйбут киһи дии-дии билэ ханыыһы дьабап кыллааммыт да. Этим онтон били ити миэхэ хаамай элбэхтик хоһоон уруттарбыт бүөгэм бар бар маҥкайга Антонова Антонида диэн ол кыыс кыыһы кытта куруук кибээстэһэбин кини наһаа били үөрүнньэҥ баҕайы айылҕа кэрэтин эҥин көрөн наһаа үөрэр миигит тэҥҥэ үллэстэр хаартыскаҕа түһэрэр кыыс.

үөрбүт түгэннэ холобур көрдүк онтон былаана тугаккам аҕыйах хоһооннор бааллар хакааһына хуруллубут хоһооннор ол хакааһына хуруллубут хоһооннорго дьэ хин эрэйи көрөбүн били тылбын биэрдим уруйуохтаахпын ол иһин булнаана дьэ даже биир хоһоону ыһыл аҥаара илдьэ сылдьыбытым Хогордо биһээнээн хоһооннор үйэххэ туо диэбиттэр. Онтон эмиэ биир ханныгыра тылы токкуйдаабытым, ону эмиэ тахсан кэлбитэ. Итуго сэнэн биир икки тыл киирэн кэллэ, ол тылын аһаһы билээтэхпин эмиэ диэн таххыбын. Оннук түгэни кэтэһиэххинэ. Оту инники өттүгэр эн туох буланнааххын маннык кинигэ дуу, брошюрка дуу, туох да таһаара курдук буланнааххын дуу? Оттон дьоннор бары этэллэр, эн Маргарита, ото кинигэ уруйуоххын, эр кинигэҕэ таһааттарыаххын дииллэр, оноттон мин кирдик, оттон син бэйэм тугум булнаадыбыт, онон оҕолорбор хотя бы бэйэм төрө биир төрөөбүттэрбэр оҕолорбор иэннэрбэр хаалан хаалыаҕа диэммин син бэлэмнии сылдьабын. Онтубун буллаана туохтарынан абзацтан ылар диэбит курдук били маалыкайым туһунан дьулкаарым туһунан дьиэ кэргэним туһунан күһүнү наһаа таптыыбын күһүнүм туһунан дьэ отделларынан барытын диэхтии иһирдьэбин дьигинэ анна кылаатынньыктар баар эҥин диэн уонна бэйэм ити эбээлэр баар эҥин анаабыт хоһооннорбун уонна дьаһаам аһаамай мин ити

От бу биһиги көрсүһүүбүт бүтэһигэр эн саамай сөбүлүүр хоһооҥулааҕын дуу бэйэҥ кэнники айбыттаргыттан дуу или олоҕургуттан ханна эрэ дууһаҥ дуу сүрэҕиҥ дуу түгэҕэр кистэнэн уурунан хаамай хаамай ордорор хоһооҥ мин былаана үксүлэрэ төһө билиибин Бигин эһэ ол гынан баран быллаана мин аам аам бастаан төрөппүт оҕобун диэбит курдук хоһоонум били бастакы эмиэ хоһооннорбор баар бастакы хуруйарым маҕана хуруйбут санаа туһунан хоһоон бар киһи быллаана хаан бааран киһи отна санааттан ыйдьар санааттан ыйдьар ону төһө кылларынан киһи сырдык үчүгэр санаалары саныы сыдьыктах куллаҕа ди ол иһин быллаҕана сааһын баттар санаалар диэн

Сылаас иэйии сүүрээнэ сүрэхпинэн кутуллар. Субу көстөн кэлэллэр, сүүрбүк көппүт кэмнэрим сырдык ыра санаалаах оҕо сааһым оскуолам. Санаан аттан ааҕабын мэник оҕо саастарбын үөрэх оонньуу аргыстаах устудьуоннуур сылларбын. Сыллар, күннэр, хонуктар суурайбаттар санаабын. сырдык кэрэ да кэмнэр санаа буолан кэлэҕит. Сүрэх үөрэр кэмнэрин саныыр ахтар буолуоҕуҥ, сырдык ыра санаалаах сааһырыаҕыҥ бу сиргэ. Күндү көрөөччүлэрбит, истиҥ истээччилэрбит, Маргарита Егоровна айылыы тигис тиһилэр баҕарыаҕын, Биһиги түмүккэ билигин Чуукардааҕы эйгэ норуот айымньытын уонна спорт киинин уонна библиотека үлэһиттэрэ Маргарита Егоровна хоһооннорун ааҕалларын көрүөҕүҥ. Сэттэ томтор мырааным, кыырай халлаан кырсынан кырыйа көтөн кэлэннэр, сэттэ кытылык кыылларым сиргэ кэлэн түспүттэр. Кырымпалы кыҥкынан кэрэ ырыа туойбуттар кынаттарын сапсынан үҥкүү бэрдин түһэртэр. сири-уоту кэрийэ хаамсыбыттар сэлэлии чуукаар сирин сөбүлэ тохтоон туран хаалбыттар аҕа саастаах эдьиийбит улуутуйа туттунан эдьиий киһи сиэринэн бастыҥ сиргэ туруммут эдьиийдэрин батыһан килбигийэ туттуна нарын мылыс кыргыттар сэргэстэһэ турбуттар эбээ чуумпу уутугар күлүптэрин көрүнэн сиэдэрэйдик симэнэн мыраан бэрдэ буолбуттар Сэттэ кыталык кыргыттар, сэттэ торумтар марааннар сүрэх үөрэр, харах хайҕыыр күндү сирбит буоларгыт. Кэрэ сирбит мырааммыт. Сандал сааспыт кэлиитэ кэҕэ кыылыҥ чоркуйуо, саҥа күнү уруйдуу ньургуһунуҥ атыаҕа. Күөхтүүр сайын кэлиитэ ырыа чыычаах ыллыаҕа, маһыҥ-уотуҥ көҕөрүө, сириҥ-уотуҥ киэргэлиэ. Көмүс күһүн кэлиитэ куртук араас үҥнэн, күнүбүрдүүр сандааран күрэ-бүөрэ туруоҕуҥ. Кырыа күһүн кэлиитэ сылаанньа иһийэн, сорҕан хаар үрдүнэн сымнаҕастык утуйуоҥ. Кэрэ сирбит мырааммыт сылы мэлдьи эргиччи, Риэккэстик симэнэн дьоҥҥун үөрдэн буолуоҕун. Бүтэһиилээх күһүнүм кэргэл сибэх иилинэн киирэн кэлиэн миэхэ күндү ыалдьыт кэриэтэ. Харах хайгыыр көстүүтэ, сүрэх үөрэр дьүһүнэ дууһа моотун күөдьүтэн хоһоон төрөөн үрдүөҕэ. Этиэх тыыныах санаалар эппэр хааммар саспакка ырыа чыычаах буоланнар үөһэ дайыах этилэр. Көмүс күһүн барахсан, миэхэ тоҕо күндүгүн, миигин тоҕо үөрдэҕин эппиэт булбат эбиппин. Күлүм-чаҕыл сандааран көмүс күһүн кэлиэҕин, кустук алаас өҥүнэн дойдуҥ ньуурун киэргэтиэҥ. Бастаан олус кыһаллан, хатыҥ маһыҥ лабаатын аргыый аҕай сэрэнэн көмүс туйдаан кэбиһиэҥ. Күөхтүүр отун төбөтүн хаарыйаҥҥын саардыаҥ, талах маскар кааллан, арҕас таҥас кэтэрдиэҥ. Айар куту миэйитэ миэхэ киирэн кэлэҕит, үөрэр-көтөр кэмнэрбэр үөһэ илдьэ көтүтэ. Олоҕум үтүө күннэрин санаан кэлэр түгэммэр чугас доҕор дьоннорбор саныыр ахтар кэмнэрбэр Айах тутуох санаалар арыт көтөн тахсаҕыт, хаартысканы ойууну сэргии көрөр түгэммэт. Арыт киирэн кэлэҕит курус санаа кууһарыттан иэйэр-куойар тыллары этинэбин көҥүллүк. Этэр да омукхана арыт киирэн кэлэҕит, көһүппэтэх кэмнэрбэр соһуччутук эмискэ Сылдьар ыалдьыт кэриэтэ сарсыардатын киирэҕит, тахсар күнү кытары бастыҥ санаа саҕаҕыт. Хоһооннорум хоноҕут, хонор хоноһо буолаҥҥыт, чуумпун уурал киэһэҕэ дууһам уотун умата. Этэр тылым иэйиитэ аргыстаһаар мэлдьитин, орто дойду олоҕор олорорум тухары. Үтүө сирим чуукаарым Үтүө сирим чуукаарым Үгүс чулуу дьоннордоох, Үүнэр-сайдар ыччаттаах, Ыллыыр-туойар оҕолоох, Уруй-айхал дойдубар, Уруй-туску дьоннорбор. Үрдүк мэҥэ чыпчаалга Үүнэ-сайда эн тураар. Саҥа төрүүр оҕото сайдар-үүнэр улаатар, Саҕахтарга-саспакка Саҥа ааттар тахсаллар. Уруй-айхал дойдулар, уруй-туску дьоннорбор! Үрдүк мэҥэ чыпчаалга күүнэ-сайда эн тураа! Дойдум күүтэр эрэлэ, сүүрэр-көтөр уолчаана, күлэр-үөрэр кыысчаана, сайдам, сайаҕас ыччата. Сааскыга Сандаархай сааскыбыт чугаһаан, сайаҕас мичээрдээх сылдьабыт. Саас кэллэ доҕорчуок үөрсэбит, сиэттиһэн суол устун хаамсабыт. Күн уота көөчүктүү күндээрэ, көрүүй бу эн миигин дэтэлиир, күлүүнү-үөрүүнү элбэтэн, күлүмнэс уоттарын ыыталыыр. Тунал хаар солотуу дуйданан, дьэргэлгэн үҥкүүтүн түһэртин, дьиктиргии-дьиибэргии көрөммүн, дьиэрэҥкэй тэбиэхпин баҕардым Тутан ыл диэбиттии ымсыырдар, туллуктар үрдүбэр көтөллөр. Саас кэллэ доҕоттоор, дэһэллэр, сүрэхпин үөрүүннэн симииллэр. Саха буола, алаас буола. Аҕатыттан алгыс ылан, алаартан арахсан, оҕо дойду сэриитигэр аттаммыта алаас буола. Уоттаах сэрии толоонугар уот будулҕан аһыытын, эдэр сүрэх тохтуурун энньик сааһа билбитэ. Мөлтүүр, ахсыыр кэмигэр хобу көстөн кэлэрэ ахтылҕаннаах алааһа ахтар, саныыр дьонноро. Тоҥор, хатар кэмигэр сити биллэн кэлэрэ, көмүлүөгүн сылааһа күөлүн уутун амтана. Түүнүн түһээн көрөрө, таптыыр кыыһын мөссүөнүн, хаартыскатын сыллыыра, хаарыан кэбин ахтара. Самнабакка, саллыбакка, сирин-уотун туһугар саха омук саллаата хорсун буойун буолбута. Өстөөх уотун самнаран, кыйыы күнүн уһансан, төннөн кэлтэ алааһыгар алас уола, саха уола. Аҕам үөрэн сэгэйэр сааскы халлаан кэмигэр сордоҥ күстэх балыгы илим үтэн ылаары, аҕам үөрэн сэгэйэр таастаах кумах биэрэктэн кыра уолун кытары күөхтүүр луугу үргээри, аҕам үөрэн сэгэйэр сайын чаҕыл күннэргэ мотор аалы салайан күлэр күннүүн сырсаары, аҕам үөрэн сэгэйэр күһүн чуумпу киэһэҕэ минньигэс сыа балыгы муҥха тардан ылаары, аҕам үөрэн сэгэйэр элэ хайа үрдүгэр куота буспут отуну үөрэ-көтө ылҕаары, аҕам үөрэн сэгэйэр атас-доҕор дьоннунаан күлэ-үөрэ сынньанар кустуу хаастыы бараары, аҕам үөрэн сэгэйэр уолун кыыһын кытары маар үрэҕин төрдүгэр хонон өрөөн кэлээри, аҕам таптыыр, астанар элэ-хайа эркиннээх маҥан хайа дьаҥыннаах мааны марха эбэтин. Хампа күөх кытыллаах мархабыт хараастары айманар кэмигэр хомпоруун хотойдуу туттунан харыстыы көмүскүү турунуҥ. Эр хоһуун санаалаах уолаттар эрэмньи кутаатын саһаҥҥыт, күөдьүтүн дьон норуот санаатын күүстээх баал долгуна оҥоруҥ. Тууйаллар санааны кынаттаан, көтүтүн кыйыраах үрдүккэ, хара дьай оҥорбут дьаллатын Хаһылыы тардаҥҥыт ыраастааҥ. Кэтэспит кэмнэрбит кэлэннэр, кэскилин киҥиэҕэ маххабыт, кэнчээри ыччатын кэрэхсиэ, эр хоһуун дьонугар махтаныа. Хайҕаллаах мин маххабиккэм, хаарыаннаах кэмнэргэ үөрбэккэ, хаанынан ытаатын хомойон, харааста айманнын кэлэйэн. Харчыга суудайбыт тойотторо, харыстыыр иэстэрин кэһэннэр, хараара өһөрбүт дьадтарын, хаайбакка эйиэхэ куттулар. Күн уота үҥкүүлүүр устунуҥ күнүмнээн бүттэҕэ дуо ама? Киэҥ холку талбаарар таһааһаҕар ый уота умсаахтыа дуо аны? Бар дьонуҥ турунуҥ көмүскүү, этиҥҥиҥ абарбыт сатаны кыс махха дуо дэппит аттарын иккистээн эргитэн уруйдааҥ.